Awle ngaithatute invaiin chibai vek u la, vawiinah hian atom bomb, nuclear bomb leh hydrogen bomb te hi eng nge an nih eng nge an danglam na hei kan zir ho dawn a, tin a nei ram te leh an neih tan kum te pawh kan zir ho dawn a ni. Awle, a hmasa berin enge a tawngpawm chu tih chu kan kan zir nasa ang a, tin a tawngpawm chu nuclear fission atom lo try darh chho atanga a chakna lo insiam a ni a, a chakna pawh hi kilotons hmanga teh a ni a, hydrogen bomb chakna tehna megatons ai chuan a teh zawk tihna a nih chu. Uranium leh plutonium nasa taka thlit fim atanga siam niin heng uranium khualrel uranium ti mai ila natural uranium hian uranium two three five hi chhete tak meuh meuh tah hian a tel ve a eh a pum then darh za a zero point seven lek an pai ve a chuta tam zawk a tam zawk-- hundred percent a ninety nine point three la la chuang te chu uranium two three eight tih an ni ve thung a amaherawhchu chu hetah hian hei e bawm siam nan chuan a hman ve thei loh a atombawm siam nan chuan uranium two three five kha an hmang ta a ni kan sawi tak uranium two three eh five hi eh fissile fissile fissile material a ni a. tah chuan hei hian nuclear fission energy tharhui tam tawk mai a lo inchhuan chhuah theih nan a chain reaction an tih mai ih siam chhuah nan a hman theih a ni hetiang hi japan rama an thlak little boy khami core atan khan hman a ni a tin plutonium eh plutonium kha plutonium two three nine kha. ih fat boy kawr atan hmang a ni ve thung a ni chutah chuan plutonium leh uranium nasa taka thit fîm aṭanga siam a ni a eh Japan rama enawpui pahnihna ah khan an thlak a ni a thawkna ngiang mai a tah khan mi ih a hlim chhawnah phei chuan in nuaikhat leh-- sir hnih vel in an an thi nghal a ni a hlim chhawn ah pawh a hnungah pawh a hliam avang a thih belh te pian sul phah te thil kha tam tak an lo awm a ni tichuan a hlawm em em a tin a hnu fe ah te pawh ih nau piang tur ah te pawh harsatna a lo siam a an tui in tur ah te pawh harsatna ah alo siam a ti khan harsatna na mek lo a thlen thei a ni chuvang in hlawm em em a ni tho a eh lo complex lo deuh hlek zawk pawh a ni sela eh hydrogen bomb erawh chu ih a complex zawk a a siam dan hi a ril zawk a a thuk zawk a eh a siam pawh a har zawk bawk a. a thawkna zawkin a thawh dan pawh megatons hmang hial a teh a ni daih a heng atom bomb te hi a tihpuah nan a trigger atan hman an ni a a awmzia chu fission bomb chuan fission reaction eh a zuk siam tir a a zuk chhem puak a a kep atan atom bomb an hmang a nih chu. Chuan, chu chuan, a, chu chuan hydrogen isotopes, deuterium leh tritium te, eh, a chhem puk a, eh, a thawk pawh a thawk nasa khawp mai a. Atom bomb thawh dan let za tam tak atanga let sang tak zawk te a thlen thei hial a ni. Tin, nuclear bomb, nuclear bomb tih chu heng, Fison leh Fusion a pahnihin an kawp pawh a ni sela chung sawi na chu a ni a a awmzia chu a tawng a tawng bawm emaw hydrogen bawm emaw a lo awm kawp pawh a ni sela haw an vai sawi na chu nuclear bawm tih a ni tichuan heng nuclear nei ram te chu pakhatna. usa a ni a, an ni hi a nei hmasa ber an nei hmasa ber a, a siam chhuak tu pawh ni ila kan sawi chhul kher awm lo e. Indopui pahnihna hma daih atang khan eh Nazi Germany in an nei hmasak ang hlau a, hei hi zirlata leh, Albert Einstein ten palest President Roosevelt a hnenah nuclear fission hmanga thahrui sang sing tam tak a siam chhuah theih zia leh bomb hlauhawm siam chhuah theih a nih zia te leh Hitler a Nazi ten an neih hmasak vaih chuan a pawi dan tur zia te leh a hnuah a hnuah pawh khati khan an lo nei lo hlauh te kha kan van neih zia te. ih kan hmu thlo anih hi chu chuan manhattan project programme an din a chu chuan eh he manhattan project programme hian sanga zawh zawh sawmli panga july thla khan khawvel nuclear bomb chu a hmasa ber in hlawh tling takin a lo test thei ta a ni a pahnihna russia russia han tihna soviet ussr A ni hi chu a hun lai chuan Soviet Union Union chuan umm a nuclear weapon hmasa ber chu Sanghachaw Kawlsawmli pakua khan hlawhtling takin a test ve a chungte hnuah chungte chunga hnuah Russia chuan ehh a chhawm ta vek a Soviet Union a lo keh darh hun lai a he nuclear bomb hlauhawm tak mai hi an ram keh darh ram tam takin lo chhawm hlawm ta sela chuan khawvel derthawn zir tur te. Ngaihtuah tham a ni a, KGB leh Russia Russia ten uluk leh fim taka an lak khawm dan te pawh ngaihtuah nawm tak a tling a ni. Ih tah chuanin Russia ina an nei dan te pawh hi eh ngaihthlak nawm deuh mai a ni a. German mi British a scientist Klaus Fuchs an ih a rawh ruk dan te, ih a sir KGB te nena an thaw ho dan te, secret agent spy te nena an chet ho dan te ngaihthlak dum deuh mai a ni a, ngaihthlak ngaihthlak duh chuan ih youtube ah te pawh-- tam tak a awm ang chu imm tichuan a pathumna chu United Kingdom a ni a United Kingdom hian Manhattan Project ah khan atomic scientist rual imm a thawh ve a miin rawng Hitler leh Nazi pawl ten an neih hmasak vaih chuan tiin neih hmasak zawk khawvel lo him leh ralmuan zawk nana eh-- a ram thawhpui te nena neih hmasak zawk tumin tan nasa taka lo la ve in ama pawl nuclear te nuclear bomb erawh chu sak zuka sawmnga pahnih khan a lo test ve thei ta a ni france france ram hi indo pui pakhatna leh pahnihna a light force a lam tang ve tho khan a ni bawk a. Manhattan Project ah pawh nasa takin atomic scientist rual te nen a lo thawk chhuak ve tho kha a ni a tho a, a nuclear bomb hmasa ber erawh sang a zbua sawm ruk khan a lo test ve thei ta a ni. China China pawhin nuclear bomb nei turin theih tawp a lo chhuah ve bawk a, a nuclear bomb hi sang kha zbua sawm ruk pali khan hlawhtling takin a lo test ve daih tawh bawk a ni. Tin India. parukna India hian sang zo pawh sawm sarih pali khan nuclear bomb test hmasa ber kha a lo kalpui tawh a chu chu amah chu peaceful nuclear explosion tia sawi in a hnu sang zo pawh sawm kua pariat ah a lo test dawn leh ta bawk a ehh India in nuclear a neih dan pawh hi ngaih nawm tak tam tham tak a tling a tin John F Kennedy khan Nehru hnenah thurûk hydrogen bawm thurûk te ih lo hril a lo rawlrûk kha a lo tum tawh a ama erawh chu ih nehru khan a lo duh lo a duh a lo duh lo a ni umm chuan pasarihna pakistan india hmel mahlun ram ti mai lah kan sawi dik viau ang chu. Ani pawh hi India ram ve tho thin an nia amah erawh chu India rama peng ta an ni a amah erawh chu ih sakhaw vah sakhaw na vanga peng an ni a tah chuan inhut zui na tam chhan tam tak a awm a ih communal riots India rama-- intual vuakna sakhaw leh sakhawa sakawna vang intual vuakna nasa tak kha nasa ber kha a thleng a tah hian mi tam tak makta duai chung an tih an boral a ni tah chuanin ih inhuatna chi la intuh chho reng a ih tah chuanin a nuclear bomb pawh hi ih-- chet hmasak zawk nan tiin ih nuclear bomb nei a ni a, ram dang chhan let na India ram te ang lo takin ram dang laka chhah ram dang te chhang let chhan let na in ven na eh atana ti lo in umm chet a tul hun a chet hmasak zawk nan tiin he nuclear bomb hlawm tak hi sang zo ka sawmkua pariat khan hlawhtling takin lo test ve thei a ni kha. tin north korea ehh dictator kim jong un a ram hian ehh npt atangin nuclear pro proliferation treaty atangin sang hnih pathum khan an inhnawk duak thut a a nuclear ral thuam chu a hmasa ber in sang hnih paruk khan hlawhtling takin a rawn test ve thei ta mai a ni kha. An ni sorkar hian khawvel ram pumah an nuclear kap chhuak thei khawp an neih zia te an test bun bun mai bawk a ballistic missile te hian an test a chhuak takin chapho takin an test ut ut mai a nih hi tin pakua chu Israel a ni a ih deuh dalna aw a hun lai khan John F Kennedy US president meuh pahin. an neih tur hi a lo do dar a nasa takin a lo do dar a chumi karah chuan fing leh rem hre tak chungin luh luh tak chung bawkin ahh a nuclear ral thuam te chu test kher loin sakawr kaw sawm nga leh sakawr kaw sawm ruk chho vel khan a nei tan tih hriat a ni a an ni hian nuclear ral thuam te hi vantlar hriat a test emaw puang kher loin an nei ve. ta a ni umm ni sina ka sawi zawk kha south africa pawh hian an nei a amah chu sanga zawk pawh a sawmnua a sawmruk chho atang khan nuclear programme hi an lo kalpui daih tawh a an ni hi africa ram an ni a european hi africa ram a ni na chungin european ram dang te ang bawk a develop country ve thung a ni a ih an G_D_P pawh a sang em em a ih-- a nuclear ral thuam atom bomb hmasa ber pawh hmasa ber chu kha an apartheid era government kalpui a hnuai khan seventy kha chho khan an siam chhuk a amarawh chu nuclear device test na pawh eh sang chu ka sawm sarih sawm riat chho vel khan an siam tih hriat a ni na a eh amarawh chu kan sawi tawh ang in a nuclear bomb te hi ram dangte nena thawhhuna a chang bawk a eh an siam a ni na a. Eh, international pressure vangin a nuclear weapon hi hmanru program chu a ti tawp a. Nuclear Non-Proliferation Treaty eh, party lo ni chhoin umm sang chu ka sawm kua pakhat khan volunteer in a nuclear arsenal chu a dismantle a ti tawp ta a ni. Chuan ka ti ang zauh kha, tling lo leh buh deuh nuaih in a rawn sawi ina a minung ngaih thlak sak-- tlun ve a a lawm ang khawp mai a lawm lutuk e ihh enge sawi belh te leh sawi kan te kan nih chuan comment lama te pawh a mian hril belh ula a lawm ang khawp ang umm a lawm e khawngaih takin min lo like min lo subscribe sak ve hram dawn nia a lawm e.